Bom bom bom bom ba bom bom bom bom ba bom bom bom. Sien a Vic la Gardiole a la ferme marine das Aresquiers que cercavian un idei un idei original per per sortir per festejar la sortida de nòstre primier CD E vaquí, se sentís que faire una serrada e cantar, bon, si fa, si fa, si fa tottemps e e per èsser dins lo, dins lo, dins la tematica aviá enveja de faire una una dimenchada, un dimenge miègiu au Cabanon, vaquí au bòrd de l'estang. Dins nòstre petit vilatge ai manpla la libertat e a n'impòrta qu'a natge on siam eus es plan vertat. Noi sèn escontrat a l'Universitat, a Pòu Valèri a Montpelhièr e avèm cantat, avèm cantat perque se cantò, se cantò fòrç a l'Universitat d'Occità a Montpelhièr se canta al Medoc, donque avèm fait las armas un pòu un pòu aval e pei a la debeut cantavèm de tròces de cançons que debalon que i a plan de monde que coneisson E pei d'annados e d'annados avèm descubèrt de mai en mai de cançons e avèm descubèrt de cançons de entre doas guèrras aquí e fin finala a pau a chapau sèm arribat a anar aquò a se desguisar, a se mascarar e a faire los colhos
Sent lo duo Falcó-Charrier. Fasèm de musica subretot la musica del ballet, mas per exemple ioi Fasent de musica un pauc, un pauc d'animacion, de musica de campestre, sabes?

Euh, alors dins un endrech que se sona l'Entre-deux-Pots, es un cafè associatiu, euh, qu'es fòrça interessant, es a dire que i a, i a, i a de tota mena de, de causas que se debanan, euh, i a de, de musica, de, de musica, bon, de, de ballet de temps en còrs, i a lo, lo, nòstres collègas de Biscampas que i, euh, qui van jogar de temps en còrs, euh, on appelle ça, Apèlan aquò los balètis pès dins l'aiga, le bal de pied a l'eau.
Nautres siam de bon biben lo dimenge anam a la barraqueta manjar lo corbolhon, la sopa de pei a la moa de seta e

Pensi qu'es son deu èsser un mescladís entre la melodia e lei musicas que son aquí que son frescas que nos an tocadas e tanben çò que conta dins de lei paraulas dins las istòrias es un ambient es un ambient sai pas es un tot. Son de cançons que son pertocant e perqué se sentís Bon, dins lo tradicionau i a de cançons que te pertòcan, mai aquí son umanizadas, los compositors son pas luènh dins lo temps e s'ai pas la proximitat, ieu me sembla que la proximitat es un pauc tocant. Dins la temporalitat es pas luènh, vertat que es una epòca que coneissèm pel rapòrt qu'avèm ambe los nòstes grands, ambe de vièlhs qu'avèm coneishut, l'epòca es pas...

E ben justomènt i a un pauc tot, i a un pauc tot çò que çò que revèrt un pauc la l'umanitat, i a i a l'amor, i a l'argent, i a las pichòtas bestièsas, i a tot tot un un jòc, i a la vaquí e çò, i a de monde parlufier, i a de monde que son aquí efectivament per faire la fèsta, per ben es tota la comédie humane en fin finale que se retròba dins dins aquelas pichòtas cançons E a cada cada cada cançon i a un aim, i a un esperit, e donc as la cançon del cucut, la cançon de de l'amorós, me la fi n'a n'a res a faire, enfin i a i a i a tout plein de vide. E fin finala di parlavon parlavián tout tard de de çò que nos agrada dins aquel repertòri, e be es aquò, es que vivèn la las mèmes causas fin finala a l'ora d'ara, e e clarament, enfin dins lo dins lo discors es pas coma un poème de trobador ont aquí quand même i cal un pauc d'intellèct per dintrar, per per se per s'acaparar un pòu aquel aquel monde aquí es un monde que qu'es tout pròche e que que amai non que amai pensi que estabe reviscolar e e jogar la cultura occitana estabe un ajut a aquel aqueles cançó e estabe un biais de dintrar dins aquela cultura perque i a l'eim aquí dedins i a lo jòc i a la la lenga es aquí pastat de del jòc de la cultura e fin finala per nautres Es tanben un biais de descubrir la cultura occitana e de la partejar e de la faire partejar perque i a de monde que si reconeis dins aquel dins aquel èime fin final e nautres sèm pas que passaire d'aquò e i metem nòstres nòstre nòstre pichòt au past e mai e mai nòstre filosofia entre verguetas lo tit lo album se se sona Punks Not Born.
Ala jornada es remirabla.
Hi a un poli solelh, hi a un pau de vent, ma i a la companhia es tras que bona. E puèi i avèm agut lo plaser d'ausir los tres cantaires d'aqueles qu'an cantat de tròces de lor novèl albòm. Donques esta super agradiu perque son venguts de taula en taula, simpaticament, nos ofrir sas cançons.

Adiu, adiu, Sant Baltariso, te'n vas coma un vielh pegaut, t'es trop fotut del cant del chòt, t'es perdut per la Baltariso. Aviós, pair meu, mes que lo camino.
Lo mot qu'ai mis es lo mot qu'es lo primièr mot me pensi qu'ai comprés qu'èra d'occitan Ero mon vesi qui lo disio qu'ero un belge com ieu. Disio la visto de nas e ieu me cresio qu'ero un mut per dire lo fasen un pauc a la lèu lèu. E donc un jour ai comprés qu'es pensi lo primier mot de francita qu'ai riscontrat per un belge donc e donc baquí es lo mot que m'agrada e qu'ai en cap. Ai pas de mots qu'aimi pas. Al contrari, i a tot plen de mots qu'aimerai oi de conéisser. Donc belèu que quand conéisserai totes los mots de l'occitan te tornarai respondre. Donc te respondrai jamai. Mon coup de cor, ben per l'occitan pensi qu'es qu'es la cançon coma l'aus dissent aquí darrier la cançon perque l'occitan s'apren ambe aquel univèrs de la cançon e es quicòm que qu'ajuda a dintrar dins aquel monde es una pòrta de dintrada e es çò que fasèm a l'Orodar cantant.